Croeso i sgwrs. Heddi, i ni'n mynd i edrych ar sut mae ysgolion ledled Cymru yn helpu i ddysgwyr fod yn feddylwyr annibynnol. Hynny yw rai sydd yn gallu cwestiynu, rhesymu, myfyrio a gwneud dewisiadau ystyriol. Mae meddwl annibynnol wrth wraidd Cwricwlwm i Gymru, gan gefnogi un o'i bedwar diben, sef datblygu dysgwyr uchelgeisiol a galluog sy'n barod i ddysgu trwy gydol eu hoes. I ddadbagio sut olwg sy ar hwn yn ymarferol, fi wrth fy modd i gael cwmni gan Lisa Williams, sef Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun, ac Aaron Davies, Pennaeth Strategol Ffederasiwn Carwe, Gwynfryn a Phont Henry, a diolch i'r ddau ohonoch chi am ddod yma heddi. Wel, jyst i man, i roi man cychwyn ar hon, um, jyst meddwl am yr heriau sydd ynghylch datblygu'r disgyblion yma sydd yn gallu meddwl dros eu hunan. Um, beth yw'r heriau mwyaf a falle'r cyfleoedd hefyd sydd yn amlygu hynna? Um,
Ie, yn bendant. Dwi'n meddwl bod 'na cyfleoedd anhygoel um, ar gyfer datblygu annibyniaeth a'r sgiliau creadigol a annibyniaeth disgyblion. A fel wedwch chi, mae yna heriau amlwg hefyd, ond dwi'n credu un o'r pethau i ni'n ffocysu arno fel arweinwyr ysgol yw, yw i greu'r cyfleoedd o fewn yr heriau hefyd. Felly, o safbwynt ysgol uwchradd, um, disgyblion 11 oed i fyny, i ni'n gweld rhai o'r heriau yn, yn um, gysylltiedig gyda falle gwetnwch a hmm. dyfalbarhad disgyblion. Mm. I ni hefyd, um, fel ysgol, yn cynllunio yn bwrpasol ar gyfer pethau fel yr um, anhawsterau dymunol. y pethau i ni wir moyn iddyn nhw wneud. I ni'n gweld heriau hefyd gyda pwysau curriculum, mm. um, yr amser angenreidiol i fyfyrio, ond yn bendant yn gweld y cyfleoedd o safbwynt arweinyddiaeth a rhoi'r strategaethau ysgol gyfan yn, yna ar waith ar gyfer holl ymarferwyr yr ysgol er lles y disgyblion hefyd. Ie. Yeah. Ia, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Aaron? Ie, fel wedi dim na, fi'n credu mae, mae pwysau, pwysau cyfeclwm fi'n credu yn, yn, hef, yn fawr. Um, staff yn teimlo um, mae rhaid nhw symud mlaen um, fe chi'n rhy gloi, um, dim rhai o amser ar gyfer pethau. Uh, gyda um, datblygu sgiliau meddwl, fi'n credu mae rhaid fe amser, fe'n wedi gyda dechrau, er mwyn iddo reiddio trwyddo, fel bod nhw'n gallu, bydden nhw'n gallu cyflawni lot mwy unwaith mae hwnnw gyda nhw. Felly gyda ni nawr yn y bendant ni'n dechrau ysgol gynradd dysgu sylfaen, mae dulliau ni'n defnyddio, mae ardaloedd yn, yn tynnu plant i feddwl hmm. dros ei hunain, goffa gwneud penderfyniadau dros ei hunain. Um, hmm. defnyddio mae pethau allan iddyn nhw, nhw sy'n penderfynu beth maen nhw'n hoel, pryd maen nhw'n hoel e, beth sydd angen arnyn nhw, mathau na o bethau er mwyn nhw ddatblygu annibyniaeth hunain. Ond mynd nôl at uh, Cwricwlwm y Gymru, y, y, y pwysau, um, fi'n credu bod e'n holl bwysig bod cyfleodd iddyn nhw um, Sori, gyda, gyda Cwricwlwm i Gymru, mae cyfleoedd iddyn nhw i wneud gwaith traws-thematig. Sure. Um, felly mae hwnnw'n rhoi cyfleoedd iddyn nhw i, i ddysgu rhyw sgil, ddysgu rhywbeth, a wedyn ni i gymhwyso fe eto pan mae'n dod i rhyw bwnc arall neu pan maen nhw'n dod i'r i'r thema, fi'n credu bod cyfleoedd mawr fyna. So, er bod e'n her o ran y cwricwlwm, mae, fel wedys ti gynne, mae, mae uh, cyfleoedd yn dod trwy hynny. Ie, ie, ie. Wel, chi 'di... roedd mor dda ohonoch chi 'di cyfeirio at fedre, ond hefyd pwysau'r cwricwlwm a'r wybodaeth sy eisiau trosglwyddo hefyd. Un o'r pethau wedodd yr Athro Donaldson yn ei adroddiad oedd bod dadl pwnc yn erbyn sgil yn creu polareiddio di-fudd. Um, felly, sut mae ysgolion yn gallu cydbwyso gwybodaeth am gynnwys a wedyn amser ar gyfer myfyrio, yy creu chwilfrydedd a datrys problemau. Ie, ma- mae e'n mae e'n anodd ond mae e'n mae e'n bosib. Dwi'n mm. credu yym Un o'r cyfleoedd daeth yn sgil datblygu'r cwricwlwm newydd um, gyda Cwricwlwm i Gymru oedd bod modd gwneud llai, mm. ond gwneud hynny'n well a'r gwybodaeth a'r dealltwriaeth, uh, dealltwriaeth ddyfnach yna. A un o'r pethau, um, chymod, i ni'n neud fel ysgolion ac yn bendant yn rhyd y wain, yw i edrych ar efallai herio meddylfryd staff ac i edrych ar ddatblygu'r meddylfryd bod ni yn canolbwyntio mwy ar pam a sut rydyn ni yn um, addysgu neu'n dewis y cynnwys o fewn y cwricwlwm yn lle ffocysu ar faint sy'n gorfod cael ei wneud a beth sy'n gorfod cael ei wneud. Mae hynny'n wahanol, dwi'n credu, erbyn bod ni'n cyrraedd y blynyddoedd um, arholiad erbyn hyn, a gyda'r newidiadau sydd yn dod o ran y manylebau newydd yn symud ymlaen, mae'r her a'r pwysau yn, yn ddibaid mewn ffordd. Mm. Mae e wir yn, yn, yn her um, anferth gyda'r newidiadau sydd yn dod gyda'r um, aroliadau newydd. Ie, yeah. ie.
Yeah. Ond fel ys i, dyna yw y shift yn y fe. Symud yeah. o'r Pa oedd beth, oedd yeah. pam a, a, a sut. A, a fi'n credu na... Ond mynd nôl o fan um, y sgil a... Yeah. Mae ma rhaid datblygu y sgiliau, ond wrth gwrs mae rhaid cael rhyw thema i sôn yn bwyty. Felly fyna mae'r um, gwybodaeth pynciol yn dod mewn yn, yn, yn, yn fawr ni. Maen nhw'n ma nhw goffod dod gyda'i gilydd mewn rhyw fath o becyn. Ie, yeah, ie. Yeah.
Ys dim pwrpas i cael sgwl, sgil wedi ei datblygu heb rhyw fath o gyd-destun i wneud e ynddi, os, os hollol, hollol gywir. Yeah. Um, weithiau, os ni'n sôn am paratoi a datblygu'r disgyblion yma ag annibyniaeth yno nhw, ydy staff o bryd i'w gilydd yn camu mewn yn rhy gloi falle, neu, neu ydych chi'n gweld cochwyth? O, bendant, yn, yn draddodiadol, maen nhw yn na tuedd yn dyfe. Um, to ni'n dod nôl at y pwysau gwaith yma, yes. mae rhaid cyflawni um, eto fan yr annibyniaeth. Mae, mae, mae rhaid bod yn hyderus fel, fel staff. Mae'n rhaid iddyn nhw cael yr hyder yn hunain yn, yn, yn disgyblion, achos maen nhw'n ma nhw poeni beth yw'r cymhelliad yn mynd i fod os nhw'n mynd i weithio'n annibynnol mewn grŵp draw fyna. Ydyn nhw'n rhoi byty, ydyn nhw, beth fydd, yn, beth fydd y safon yn y llyfr, dyna'r gofid. Felly mae'n rhaid cael yr hyder, wrth gwrs mae'n rhaid cael yr hyfforddiant hefyd a'r gwahanol bethau er, er, er mwyn cael pethau yn ei lle fel bod y disgyblion yn gallu um, gweithio'n annibynnol. Ond, ie, yn bendant, mae wedi cael y hyder efo'i amser i ie, a'r hyfforddiant falle er mwyn i'r disgyblion fedru gallu wneud. C cytuno, hyder a hyfforddiant yw'r yw peth fyna, yndyfe? Deall y tindran iawn. Mm. Lisa, beth chi'n meddwl? Ie, mae wir, welwn ni yn, yn gynnar ar ein taith o ran cynllunio ar gyfer um, y curriculum newydd a, a'r strategaethau oedd ei angen yn dilyn cyfnod Covid hefyd, bod angen i ni ddatblygu um, disgyblion i fod yn fwy annibynnol a, a, ac yn fwy hyderus ac yn ddisgyblion fwy gwydn hefyd o ran y ffordd maen nhw angen mynd ati um, gyda'u haddysg a daeth cyfleoedd anferth, welwn ni yn hynny, gyda hyfforddi staff a gwaith ymchwil i edrych ar um, strategaethau'n debyg i dysgu'r brig um, wedi i, um, i ni edrych ar gwaith um, Megan Mansworth, er enghraifft, a gosod y cysyniad a hyfforddi staff i osod her yn uchel ar gyfer pawb yeah. a wedyn defnyddio sgaffaldau a modelu fel dulliau i gynnal disgyblion. Yr her yw fel falle yn unrhyw ysgol bod gormod o sgaffaldu a gormod o gymorth a bod staff yn gwybod pryd i dynnu hynny ar adegau penodol yeah. fel bod y disgyblion yn datblygu eu hyder, yeah. gwetnwch, dyfal parhad a'r holl medrau ehangach yma fel eu bod nhw'n fwy annibynnol. Okay, no, Mae'n mynd yn ôl yeah. a dysgu da yw yn dyfe. Mae just, na beth yw e. Mae angen adnabod y disgyblion, gwybod ble mae eisiau pwysio, yeah. ble mae eisiau gadw nhw fod. Yeah. Ie, yeah, ie. Yeah.
Na, cytuno'n iawn, ac oedd y strategaethau yna yn ddiddorol iawn i glywed. Chymod, os ni'n sôn am strategaethau, beth yw'r prif strategaethau felly aran i chi'n gweld ar draws eich ysgolion Um, Wel, gyda ni, wnaethon ni ddechrau fy trwy ddo dysgu sylfaen, felly um, dulliau yeah. Alice Sharp, nath uh, cyngor Sir Gyfyrddin um, prynu mewn i um, dulliau Alice, Alice Sharp o Alban, dwi'n yeah. credu. Um, felly mae hi wedi dod â agwedd o um, ymgylchedd yn bwysig iawn. Mae fel dechau chi ddysgu fi fod bod y ymgylchedd yn iawn, bod y dewisiadau iddyn nhw na defnyddio pethau go iawn gyda'r plant bach, fel bod nhw ddim yn chwarae gyda teganau, maen nhw'n defnyddio pethau yn lle chwarae. Felly mae, ydy mae dysgu trwy chwarae yn dod trwyddo, ond mae'n fwy na'r chwarae, mae'n mae defnyddio pethau go iawn. A fi'n credu bod pethau na wedi cael effaith, maen nhw'n fwy cyfarwydd â pethau o ran yn y cartre ac yn yr ysgol. Maen nhw'n dangos fwy o parch felly at bethau. Um, Ie, yeah, felly, to, ymgylchedd o ran, fel wedi sy'n gyda pethau yn ei lle, fel bod dim staff sy'n holl pethau mas i'r disgyblion. Yeah. Mae yeah. disgyblion mynd i holl pethau sy'n eisiau yn nhw. Yeah. Um, a mae hynny o oedran tair oed, chi'n bod, maen nhw'n yn dod yn annibynnol, maen nhw'n dod yn annibynnol yn rhwydd iawn. Yeah. Ond felly hefyd maen nhw'n colli'r sgil yn rhwydd iawn hefyd. So mae'n rhaid bod e'n cael ei weithio trwyddo fel um, trwy'r ysgol. Mae'n rhaid bod yn rhywbeth ysgol gyfan. Achos, um, yeah, beth welon ni oedd, oce, okay, o'n i'n gweithio plant mae trwyddo yn y dysgu selfaid yn erbyn blwyddyn 3-4, maen nhw wedi colli fe to. Yeah, yeah. Mm. So mae rhaid yeah, ni cael uh, y staff i gyd yeah. ar yr un, yeah, yn canio yeah. un uh, llyfr yeah. yn mynd, Ie, yeah. Ie, yeah, cario'r un meddylfryd. Ie, yeah, Ie, yeah, reit drwyddo, a mae hwnna'n her, na fe, e, yn enwedig pryd chi falle'n um, trosglwyddo o'r gynradd i'r uwchradd. Pan ych chi'n neud hwnna, mae fe'n falle yn anos fyth gyda pynciau gwahanol hefyd mm. a meysydd dysgu a phrofiad gwahanol. Mm. Os ni'n meddwl am y meysydd dysgu a phrofiad, os na rhinweddau gwahanol ynghylch y ffordd i chi'n meddwl Yn y pynciau ni, neu chi'n meddwl bod jyst llinyn arian sydd yn mynd trwy'r holl beth?
Mae'n gwestiwn anodd o ran allynnu ond um, bydde rhai prifathrawon yn, yn dadleu'r gwrthwyneb falle i'r hyn dwi am ddweud, ond okay. i ategu at be wedodd Aron yn hermau strategaethau ysgol gyfan, yeah. dwi'n meddwl taw dyna yw allwedd llwyddiant i ni gyda datblygu'r cwricwlwm a codi safonau yn yr ysgol hefyd, y syniadau a'r strategaethau sydd yn ymwneud â a chymryd y staff ar daith gyda strategaethau newydd sydd yn golygu bod y disgyblion yn, yn dilyn hefyd wedyn. Felly, um, dau beth wnaethon ni cyflwyno oedd yn gyntaf yr um, er egwyddor bod rhaid i ddisgyblion cael mynediad at y cwricwlwm a trwy ddarllen wnaethon ni hynny um, cyflwyno strategaethau ysgol gyfan mm. i wella medrau darllen mm. disgyblion sydd wedi bod yn um, yn lwyddiant um, anferth gyda ni fel mm. ysgol o ran, ie, yeah, codi medrau darllen disgyblion, ond hefyd gweld y cynnydd yna ar draws y cwricwlwm oherwydd bod y mynediad gyda nhw at y lefelau o cynnwys y dealltwriaeth ddyfnach yna, yr, um, yr, yr, yr eirfa bynciol, yr, yr, yr pethau yma sydd yn angenrheidiol er mwyn gallu llwyddo. Felly oedd strategaeth um, daeth allan o Prifysgol Sussex mm. um, yn allwedd i lwyddiant gyda ni a wedi bod dros y tair mlynedd diwetha um, strategaeth dim ond darllen yw e gyda ni. Mae hwnna'n un, a mae e'n rhywbeth ysgol gyfan fel, fel wedodd Aron. Um, mae, mae cymryd pawb ar y daith yn, yn, yn holl bwysig. A'r ail beth i ni, um, fel o'n i'n sôn, oedd y strategaeth dysgu'r brig, lle i ni'n newid y ffocws fel bod yn lle bod ni'n gwahaniaethu gwaith a gwneud e'n symlach, mae'r her yn uchel i bawb, a wedyn yn defnyddio'r sgaffaldau a'r modelu er mwyn cynnal yr, yr disgyblion gwanaf i gyrraedd yr her. Efallai'n cymryd mwy o amser, ond yr her uchel yna yeah. i bawb yw'r yw allwedd. Mae hwnna'n ddiddorol iawn yr hyn i chi'n gweud am roi'r her uchel na, nid jyst i'r brig y mwy abal a thalentog, ond i bawb. I bawb. Be, be, be chi'n neud? Beth yw'ch Ie, yeah, ni... Ymagwedd chi fyna? Mae'n ma rhaid bod yn gynhwysol ar gyfer popeth. Mae'n rhaid i yeah. pob plentyn cael yr un cyfle yn mwyn cyfad. Sure, Felly sure. cytuno'n llwyr gyda... Sure. Um, her uchel i bawb, ie, yeah. a wedyn uh, sgaffaldio ar modelu er mwyn helpu i bawb i lwyddo. Mm. Os yeah. dyna dywed e beth yn, beth yn ymwain ni, mae'n pob un i lwyddo, dim jyst y ddau mwyabl. Cytuno llwyr, mm. cytuno llwyr. Os ni'n sôn am ar lawr y ddosbarth, beth ni'n gweld llawer fel arolygwyr yw a gwahaniaeth yn medru athrawon o ran technegau cwestiynu. Um, pa fath o rôl mae'r cwestiynu yn chwarae yn y maes yma, datblygu medru annibynnol estyn ymatebion ac ati. Mae, mae e'n holl bwysig yn dwe, um, cwestiynu popeth. Um, ni fel athrawon, mae'n debyg bod ni'n gofyn i'w 3-400 o gwestiynau bob dydd. Siwr. Wel, mae eisiau... Nethon ni, fel rhan o'r ffederasiwn, nethon ni um, ymchwil gweithredol ar gwestiynu. Felly oedd e'n dipyn o... Ie, yeah, dipyn o sioc i, i ddechrau i, i sylweddoli faint o gwestiynau ni'n gofyn, beth oedd pwrpas y cwestiynau, lot o nhw ddim bod jyst ddim yn cael gwybodaeth yn ôl. Felly, um, datblygu'r procio wedyn a'r mm. adeiladu a'r wybodaeth a erbyn diwedd y ymchwil gweithredol oedd lot llai gwestiynau ond oedd ymatebion disgyblion lot, lot yn ddyfnach mm. yn dangos lot fwy o ddealltwriaeth. Diddorol iawn, diddorol iawn. Dych chi'n yeah. gwneud rhywbeth debyg? Do, eto yn sgil gwaith ymchwil a chmod, i ni'n i ni'n gwybod am, am waith Dylan William yn, yn, yn y maes yma a lot o waith ar datblygu cwestiynau effeithiol, um, strategaethau'n debyg i cold calling, um, yeah. strategaethau'n debyg i'r cwestiynau um, troi neu cwestiynau colfain, yr hinge questions yma. Um, yeah, a eto'n dod nôl i'r i'r weledigaeth a'r arweiniad o fewn ysgol bod hwn yn rhywbeth ysgol gyfan a bod hyfforddiant mewn swydd a'r dysgu proffesiynol yna ar gael i bawb, a chi'n dilyn hynny fel arweinwyr gyda monitro'r pethau yma hefyd er mwyn sicrhau'r ansawdd a bod safonau'r disgyblion i gyd yn codi oherwydd bod gwelliant yn yr addysgeg. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah.
A, a, a felly, o ran dysgu proffesiynol, herwydd mm. chi wedi sôn amdan hynny. Sut y'ch chi'n gwerthuso effaith y gweithgaredde proffesiynol yma y'ch chi 'di cynnal neu rhoi i'r staff? Ie, lot o, lot o waith um, monitro mewn ffordd, ond monitro heb Heb fygythiad, yym, disgwyliadau uchel, ond, ond dim bygythiad, yn dyfa. Um, y syniad yma bod ni fel tîm yn datblygu ar y cyd, staff yn monitro'i gilydd, staff yn mentora ac yn cymell i gilydd. Mae, mae hwnna'n rhan o, o'n gwaith ni fel ysgol hefyd. Um, arsylwi arferion ar draws um, rhwydweithiau. I ni'n gweithio ar y cyd gyda'r ysgolion cynradd yn rhan o'r bartneriaeth o'r clwstwr. I ni'n gweithio fel tîm o bimp ysgol hefyd fel cydweithfa um, cyfleoedd plus yn yr ardal um, a mae lot o waith monitro a datblygu ar y cyd a helpu'n gilydd i wella'n digwydd fel ysgol. Yeah, yeah.
Llais y disgybl hefyd yeah, so, so, yn, yn bwysig yeah. iawn. Dwi'n dwi, dwi ffodus iawn, dwi'n gweithio ffedifasiwn tair ysgol. Felly ni'n cydweithio ar cyd-gynllunio'n agos iawn. Felly cyd-gynllunio, mae cyd-monitrwn ni'n gweithio triawdau wedyn mynd o gwmpas yn edrych ar dosbythiadau'n gilydd ac yn y blaen. Felly mae, o'n i'n sôn gyda am hyder, mae, mae hwnna'n rhoi hyder mm. i'w gilydd. Maen nhw'n gallu gwthio'i gilydd a rhoi'r cyfleoedd yna, maen nhw'n gallu trafod, odi ma' hwnna'n gweithio'n wych, o na falle fo' hwnna ddim cystal, neu maen nhw'n gallu neud 'na. Felly mae'n mae e'n ffordd dda o wthio a ffordd hawdd i ni gan bo' ni'n gweithio'n a- mor agos gyda'n gilydd ne' falle bod e'n anoddach i mynd i ysgolion falle yn mhellach neu yy ysgolion y clwstwr ac yn y bla'n. Lot o beilota yndyfe? Beilota syniade, cymryd risg heb fod ch'mod, heb bod e yn bod heb feirniadaeth... Ie. ...yym a rhoi'r rhyddid i staff i gwneud gwaith ymchwil eu hunain, y gweithio yn y triawdef, dwi'n dwi'n cyd-fynd, dwi'n meddwl bo' hwnna'n bwerus iawn yym o fewn ysgol ac ar draws ysgolion yym a wedyn ni'n dod nôl i'r syniad yma bo' bod ysgolion yn symud ymlaen gyda'i gilydd o fewn rhwydweithie, mae'n bwerus. Yndyn. Ie. A o ran ethos yr ysgol hefyd bo' nw'n fod maen nhw'n gwybod bod fi'n hapus bod nhw'n cymryd hmm. risg, mm. bod angen iddyn nhw gymryd, gymryd risg er mwyn datblygu. A mynd ôl at y wedi tefyd, ti llais y disgybl. Mae hwnna'n yeah. rhywbeth um, sy'n grif iawn o ran er mwyn bod y cymhelliant gyda nhw i wneud y gwaith yn annibynnol, mae rhaid bod y diddordeb na. Os da fi syniadau nhw yw e, wedyn mae'r diddordeb yn mynd i ddod. Felly mae llais y disgybl yn dod mas yn, yn Gryf iawn dyn ni fyna fyd. Ie. Yeah. Diddorol iawn. Just i gloi felly, cl clywes i rhyw agweddau, falle i chi wedi gweld nad oedd ent yn gweithio cystal, wedes i, chmod, mm, weithiau rhyw rai pethau ddim gweithio cystal, a chmod, i fod yn fentrus heb risg, os na bethau i'w hosgoi, byddwch chi'n gweud? M- m- fi'n credu bod e'n bwysig bod pawb yn cymryd taith i hunain. Um, falle bod e ddim wedi gweithio gyda ni, ond falle bod e'n gweithio mewn sefyllfa wahanol. Sure. Um, sure. Mae'n bwysig bod... Mae rhaid bod y disgyblion yma'n dod allan o'r ysgolion yn annibynnol. Sure. Felly, ta pwy ffordd i chi'n mynd ati i... Felly bod y daith na yn gweithio i chi, felly bod e ddim. Ond mae rhaid bod nhw'n cyrraedd y nod erbyn y diwedd. Yeah. So ddim yn siŵr os bydd ysgoi, ond ie, yeah, mae rhai pethau ddim wedi gweithio gyda ni. Mm. Ond, yeah. Um, yeah. Felly yeah. byddwn dda ddim yn reswm i neb arall i, i ysgoi nhw. Na, cytuno'n llwyr, ac ys gwrs mae, ma ddysgu'n rhywbeth ddynol yn dyfa. Twm, mae rhywbeth sy'n gweithio gyda rhywun, ddim yn gweithio gyda rhywun arall yn naturiol. Hollol gywir. Unrhyw bethau chi wedi feddwl? Dwi'n meddwl i, i, i beidio gwneud gormod, i beidio mm dechrau gormod o strategaethau newydd ar yr un pryd, mm. fel bod chi ddim yn gallu mesur yr un sydd wir yn cael effaith, mm. bod chi'n glynu wrth y cynllun mewn ffordd. Chymod, os y strategaethau yn gweithio, glynwch atyn nhw a, a, a, a falle dim byd arall. Mm. Um, mae perygl weithiau bod, mae, mae lot o waith ymchwil mas na, mae yna lot o bobl um, yn y myd um, proffesiynol academaidd mewn ffordd, yn neud lot o ymchwil ac yn cyflwyno lot o strategaethau um, mas na ar hyn o bryd. Dwi'n credu bod fel arweinwyr i ni'n gorfod penderfynu ar y rhai sydd yn mynd i tanio staff a rhai sydd yn mynd i symud yr ysgol yn ei blaen. A mae hwnna'n gallu bod yn heriol ar y degau, ond ie, dwi'n meddwl peidio gwneud gormod a peidio gor dewis gormod o strategaethau ar yr un pryd a, a rhoi clod i'r staff am yr hyn sy'n gweithio'n dda a, a amser i fyfyrio hefyd, amser i, i, i fyfyrio ac i fesur yr hyn sydd wir yn effeithio.
Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn. Wel, uh, mae wedi bod yn ysbrydledig i siarad gyda'r ddau ohonoch chi, a diddorol tu hwnt. A beth sy'n glir yw, dyw datblygu sgiliau meddwl yma yn annibynnol ddim yn digwydd ar hap. Mae angen cynllunio pwrpasol, um, sicrhau bod athrawon yn gallu cwestiynu'n fedrus, a hefyd yr amagwedd diogel yma wrth ran cymryd